Mbuya mono sana abagusima ense ase more, naende tweranire korwa gaki ong'anyo Cultural Organization e Ramfreys. Kawaida ngosaba more naki narete omosubati oyo egere omong'ina gose omosubati? omong'ina egere onyare gosangana intwe ekegusii keria chigenzi chitamanyeti. Chinese, mbuya mono sana osokera chingaki chiago eh, mbuya mono sana botambe, kere nago nagotebirie oiche ngocha ore, mbuya mono sana. Transport this time round mpaka ngobankere. Baasi, etransport bono Ehe. goika onga. Bono rero titokoenda straight away gochia ase amang'ana amasikani ase nywomo. Nywomo siku hizi nchire gotenena, abanto chisegi bare, abanto basambana, abande ba- ba- ba- ba- ba- bai- baimorirwe eti- eh, naki etuko. E- eacid abanto bare chinyagitari pi ase eng'encho y'enyuoma totebia ng'o ngai e- emama eshida egochia yabera. Mbuya mono, mbuya mono moraria, amasikani ase enyuomo, nyuma otaraika ase enyuomo oteba amasikani ase enka. kore omwana omoiseke seino goika oratware amasikani kwansa. Ekero gwatwarire amasikani aya, nonye na ogochia kogenda ase enyomba nonyare gokora ki? Nonyare gotwara amasikani. Abasubati baria mondigereretie, masikani tari kogoro. masikani tari gosomerwa, ng'a ogende esukuru osome omanye amasikani, yaya. Abange gose abamura baria mondikerereti, tari ng'a na abasubati boka bagotwara amasikani, amasikani agotwarwa ase abanto bonsi. Mono mono twateba omosubati atware amasikani ase eng'encho nere enyongo ya kera egento. Enyongo eye ya kera egento enyongo ki eye? Aye ne enyongo ekero kwanyiomwa kwabeire enyongo ya omogaka ogo, enyongo ne enda yago eri egochi kobogoria abana. Goika goika osike enyongo yago eywo ere enda yago. ase ogochia korusia omwana oo. Ekero kwamanyire ng'a gosika enyongo gose otige gochacharia enyongo yago, nabo ogotware amasikani, na omosacha, omomura, abamura abange ekero abasubati bare inchera, omoraria, mokorora ebare abaya, ebare abaya, koreng'ana buna abaibori babo bakobarinda korwa ka, ogorera omwana oye ebi koroto. Ogorire obwana oye amaguta oyaka, omogorire eanga engiya oyaka, omoire ominwa obe omoiseke. Kwamogokera gwatara kwarora para, gaki onde tari obwekaine oyo, oyo ere nabo arabe orobaru rwane. Matuko make kwamanya gosi yaani omanya koba esumu ase ore eh, omoiseke oria orenge oria orenge yaani orenge the best ase obo ase amaiso ao eh. kware kotega gaki ochi gotarwa iga goika goika nyamira, gaki inchoani nkaroche ase gete. Gaki ochi goika bogirango maate, gaki yaya oyo takobeka na choani one. Ochi goika naro obi buna no nkoenda gusii kisii no choani agotoka. Ebi agotara ase obongo bwago rioka rioka rioka. Yaikire bono. Eeh nabo kwamwanchete, etabia nere kwamwanchete kwaroche yarenge engiya, ekagera okamwancha okamoira ase inwe. Okarora oyo abe ere mwane, nonya ore omosabi iga, ninki koraba, minto nerabe mama tari konyara, gose naye ogakare omokogoti, gose naye ogakare omotangi, abana ba minto mbakore ki? Mbarabe. Gwa kogochi goika, omosubati oria kwanyora na oroso orotang'ani. nyomba nonye na egetanda gioka ase akorara koruga tari koimoka are. Ogoisibia koria agaisibirie kombe iga aria goisibia orusie chianga chinchabu abwo otigera ng'a nonya gosibia ogora ki? Ogenda, ogenda gotara paara, oko bakamaete ng'a mokwane akare paara, eh, amathaai mao mosiberie chiang'ango chande, mokobaa okomoa siringi ishirini, oirere ng'ina omo abang'ina bande, kwarwa ebesa eria kwarwa kwanya gosibiria omwana oria chianga kwanya komoriria. Iga amasikani agochakera nyomba omoiseke korwa ino nyomba, tari nyoka akorangerie, ekero nyoka akorangire okoba tari ngocha ande, koenderea gokora ebinto biago. Gose omwana omino omonene ake oyokobuete oyogotang'anerete gose Joan kora gento gete, aye togokora. Aye omoibori ng'a nomwana ekero oroche omwana oye agokora egemo onye nonye mbwaye masikani tachia gokora ki? Tagochi gotwara masikani, tachi gotwara masikani. Lakini bono ekero yaikire, mokwo omwakeire esimi, johani twaumerane kisii hoteli, bangi chuo very smart, aisibeti, nare. Lakini bono ngoika ere kwamoikirie nyomba bwogo. Ndugu yangu omochenu onye orwe isiko gose nkwarenge buna chimang'ana aye chitibi mogokora oche gotura, ase kwarenge irano oo, yachakeire oo, yachakeire oo. Chianga chiria tata natebete chianga nchiarenge aye naki tachete omosiberia iga, tokomosiberia. Amasikani akorire ki? Achakire kobora, oyu nomwaka oyomo, omwaka oyo oyomo, ng'aki tokonyokora. Father aye nomwanchete, lakini ere ochakire koigota, kwarorire? Akogania Eeh, ki? bono oyo ochakire koigota, ochakire gokoigota, ekero ochaka gokoiraneria, manya ng'a ochakire gokoi goikire aa, ogoika iga igo okorokire, ng'aki togokora. Omwana oyo, emiaka yaye ng'aki eng'ana, chinyomo chinyinge chiasarekire, okoba okonywomoku yomo abana abake. Chinyomo chinyinge chiasarekire, okoba abana abange basomire chisukuru chia boarding, omwana akogenda aria okonyora etime ogocha okoiba rimo okonyora omosacha okogenda ochire, tamanyeti ninki omosacha, tamanyeti ninki enywomo, ere ochire, ere aroche ng'a ne eboyfriend bono tamanyeti ng'a obeire omogaka oye. mh, egosori eria bare gokora para, nabo batagete banye gokora nonye na ase abaibori ba baye, ere tamaeti ng'a bono obeire omokungu, eh, ere aroche pato eh, babe, babe, babe, nonye na ase nyoko igoro babe, babe, babe, eh, bono atagete onye komwebereri onye komogorera chips, tamanyeti bono ekero aruete para aria agacha akarara ase omokuya ewiki eyemo, abogorie egetono arete amache. Nonya ne esuguria abogori esuguria arete amache kuringana ne background ye efamiri, kuringana no okwenyara gwe efamiri, atache amache korwa eferechi arete nyo nyomba. Rakini nonya teiyo, abogori ekeguya akore ki? Arete amache, aende mogondo akore ki? Aende rema. Nyameri bakarire kisii hotel takoreti ki? Teiyo. Omomura origa agachiiro ng'aina ng'ina ng'a chibesa ngore gento gete nkorere gento gete. Omoretera bache koria chips kwarorire? Omong'ina abugete omwana gose ninterview gochia gokora asegete, ani okorire ki? Ochire ase echoani. Bono ekero yaikeire iga, enyiomo eye ngocha ere yakong'ake. Inche nkatebi ndambura ng'a mwararigereria wife material, wife material. Togani omoiseke okabegete chinchara chigaigete aria. ogagete chirangi amagoro, ogagete chirangi omonwe, omoyio nache koba wife material, nabake. Abake ase abwo bakwete chibando Eeh, chiria. nabake sana, Batebi. abake sana, eh, abake sana. Naye omomura gwanchire omonto bwagete chirangi omonwe, ebichara ebitambe, eslay queen, okogenda oteria akoriere egechiko. Ee, na omoiseke oria ere gechiiko, tari banto basomete goteba tore ng'a education is stupid, inche nkonyeroka stupid, eh education is so stupid. Ase eng'encho ekoriria abanto baria batasometie, kwagenda hoteli kwanyora omong'ina oria nkoria arareenge egechiiko, osomete, ogakare parliament, na inche ngakaraaa rinde naigete nonye nkerasi form three, ntake komanya obogima bwa omong'ina oria amenyerete na inche menyere borobwo. Oyokoria amasomo aye tiga arie, naye kulingana ne class kiago kaba bo. Naende onye koroche gose seino korende mwarenge ebichiko of course so omomura oyo mbare inse. Ase eng'encho kwa mwanchire temango ng'aki ogokora kere ki moche igoro. Eh bono okomotebi chipusi chiaito akarire aria rero um gora amaguta, omosubati omuya gora amaguta togende mokarangere omong'ina omino nere arie. Omong'ina abatebi intwe seito kare twakabekire chinyeni amabere, naye akworokia buna chinyeni chikobekire amabere.